OK, chroeso i'r seithfed fideo yn y cyfres Scratch. Um, felly hyd yn hyn, dylech chi wedi gwneud pob fideo, ac os ydych chi wedi, byddwch chi'n gallu ateb y cwestiynau yn y cwiz sydd gyda ni ar y gwefan. Um, ond fi wedi creu dwy fideo ychwanegol, jyst i uh, gweithio chi bach yn fwy, a i ddysgu am pethau Fall, falle fwy cymleth ond dynyddiol iawn o fewn rhaglenni. Felly yr un gyntaf yw rhestrau a sut i cyfeinu nhw gyda dolenni i wneud pethau pwerus o fewn rhaglenni. Felly chi'n gwybod beth yw restr um, tu, tu allan i uh, rhaglenni, ond o fewn rhaglenni mae restr yn ffordd dynyddiol iawn o storio darnau o ddata gyda'i gilydd. Um, felly dychmygu bod chi gyda Lot o enwau chi eisiau storio. Yn lle cael enw un yw Luke, enw dau yn storio uh, Tom, enw tri yn storio Casey ac yn y blaen. Chi'n cael un rhestr o'r enw enwau, a wedyn chi'n storio'r enwau i gyd o fewn y rhestr yna. Felly ar y dde fan hyn, gallu chi gweld uh, enghraifft, mae gen i rhestr o'r enw enwau, a wedyn Yr enw cyntaf ynddo fe yw Luke, yr ail enw yw Tom, trydydd yw Casey, Randall a wedyn Lauren. Felly, yn lle gorfod gweud enw 1, enw 2, enw 3, fi'n gallu cael mynediad i'r data yma trwy gweud fi eisiau enw 4 o'r rhestr um, enwau, neu fi eisiau rhif 3 o'r rhestr enwau, a bydd hwnna'n rhoi fi Casey. Iawn, felly mae'n ffordd dda o gallu um, cael mynediad i data a storio data mewn yr un lle gyda'i gilydd. Os mae gennych chi lot o data tebyg, maen nhw gyd yn enwau, er enghraifft, mae'n gwneud synwyr i roi nhw mewn rhestr. Falle bod nhw gyd yn rhifau, chi'n rhoi nhw mewn rhestr rhifau. Iawn, so tasg gyntaf yma i ddod yn fwy gyfarwydd gyda defnyddio rhestrau yw creu rhestr o'r enw enwau

Newid yn ei storio rhywbeth mewn, ond ni eisiau gwneud rhestr yn lle fan hyn. Gwasgu ar y botwm yna, a wedyn galw fe'n enwau. Eto gyda'r rhestrau chi'n ddyddio yr un um, ffurf o enwi nhw, so llythyren bach ar y dechrau. Os mae fwy nag un gair, chi'n rhoi prif llythyren am pob gair newydd, ond nid yr un gyntaf. Gwasgwch iawn. A nawr mae gennym ni rhestr gwag o'r enw enwau. Mae dwy ffordd gallu chi um, ychwanegu enwau iddo fe. Naill ai chi'n neud e trwy gwasgu ar y plus fan hyn. A wedyn just teipio fe mewn. Okay, wedyn ychwanegu un arall. Gwasgu e- enter, mae'n neud e drosoch chi. Um, Casey. Randall a Lauren. Neu, ffordd all gallu wneud e, yw trwy rhaglenni fe'i hunan. So mae'r rhaglen yn mewn bod i'r enwau. Felly, fi'n rhoi pam mae'r banner gwyrdd wedi clicio. Fi eisiau Fel chi'n gweld, mae llwyth o blociau newydd nawr i gyd yn ymwneud gyda'r rhestr chi wedi creu, sef enwau. A fi'n gallu ychwanegu rhywbeth. So os fi'n rhoi Luke, dyblygu fe, rhoi Tom, Dyblygu Casey. Oops, nes i gwasgu ar y bloc fanna. Randall a Lauren. So ni'n rhoi rhain i gyd at y gilydd. Beth sy'n mynd i digwydd fan hyn yw mae'n mynd i ychwanegu yr enwau yna at diwedd y rhestr. So ar fan hyn mae gen i chwech chi rhywun yn hynny mae Casey fan hyn dwywaith. Os fi'n gwasgu amdano'n gwyrdd, Mae'n mynd i ychwanegu nhw at y diwedd. Yn y trefn na, fi wedi rhoi nhw. Felly, os chi eisiau ond y pimp enw na pob tro chi'n ail ddechrau rhaglen, chi'n gallu rhoi y bloc um, lle mae fe, delay pob un o'r enwau. So mae'n mynd i cael gwared o pob un nhw fan hyn, Okay, dylunio. A wedyn ychwanegu y pimp enw fi eisiau. Felly mae'r rhaglen wastad yn mynd i dechrau gyda'r pimp na. So hyd yn oed os mae'r rhaglen wrth chi ddefnyddio fe yn cael gwared nhw, bydd yn ychwanegu nhw nôl ar y ddechrau. Iawn. A dyna tasg 5.1. So digon hawdd. Gwasgu y plus a ychwanegu enwau, neu newch chi a ffordd hyn drwy ddefnyddio blociau. Iawn, 5.2. Cyfarwyddwch y gymeriad i ddweud pob un o'r enwau ar y rhestr, un ar ôl y llall. So ni eisiau i'r cath yma dweud pob enw un ar ôl y llall. Iawn. Felly, Ffordd o wneud hwn bydd i ddefnyddio ailadrodd. Mae wastad yn mynd i dweud enw pob tro, so mae'n gwneud yr un peth, ond jyst bod yr enw yn newid. Felly, ni angen bloc dweud o fewn y cath. A fi'n mynd i jyst achwanegu fe ar diwedd um, y blociau yma. Iawn? So mae wastad yn mynd i ychwanegu rhain o wedyn mae'r cath yn dechrau wneud rhywbeth. So yn lle dweud, um, fi eisiau dweud am dwy eiliad. Ac o fewn fan hyn, nid helo, ond yn gyntaf fi eisiau enw Luke, sef enw cyntaf, wedyn yr ail enw, sef Tom, y trydydd enw, ac yn y blaen. So beth sy'n newid rhwng pob tro mae fe'n dweud yw rhif yr enw. 1, 2, 3, 4, 5. Felly, ni eisiau cael y rhif Yr un nhw sydd wedi storio ar fel rhif hi un. Ac i wneud hynna, mae bloc fan hyn o fewn uh, newid yna, o'r nhw eitem un o enwau. Iawn. Wedyn, y tro nesaf, ni eisiau fe dweud eitem 2 o enwau. So os fi'n dyblygu hwn, o, nes i creu salw fyna, dyblygu hwn, a newid ei 2, Na, fydden gweud eitem 2. Ac eitem 3. Ac eitem 4. Ac eitem 5. A bydd hynny'n gweithio, ond dwi e ddim yn y ffordd mwyaf effeithlon o wneud e. Gyda rhaglen, ni'n gwybod, ni'n gallu newid rhywbeth syml fel just un rhif, a beth sy'n digwydd i rhif pob tro,

Os fi'n gosod cyfri just cyn i un, mae'n mynd i dweud Luke, mae'n symud ymlaen, a mae'n dal yn un, so mae'n dweud Luke, a mae'n dweud Luke am pob un, oherwydd ni ddim yn newid beth yw gwerth cyfri. Mae'n aros fel un, dwi ddim yn symud ymlaen. Gallwn ni wneud hwn. Newid cyfri gan un sy'n mynd i fyny, ac yn y blaen, ac yn y blaen. So pob tro nawr, os ni'n profi bod yn gweithio, mae'n gweud Luke, mae cyfri yn newid i 2, mae'n gweud Tom, mae cyfri yn newid i 3, mae'n gweud Casey ac yn y blaen. So mae'n gweithio pob tro, ond lle ni'n gallu bod yn fwy clyfar gyda'r rhaglenni yw os ni'n gweld ni'n ailadrodd blociau neu ailadrodd cod Eitha lot. Siwr o fod, mae ffordd orau yn troi defnyddiau dolen, troi defnyddiau lŵp. So yn lle cael y dwy bloc yma sy'n anadrodd trwy'r amser, beth ni'n gallu gwneud yw rhoi just y dwy bloc yna sy'n anadrodd,

Ni'n dweud, ni'n newid e gan un, ni'n dweud yr un nesaf, ni'n newid e gan un, felly ni'n dweud yr un nesaf, ac yn y blaen. Ond beth os ydw i eisiau ychwanegu enw arall? So fi wedi anghofio roi enw uh, Rama i mewn. Nawr, fi'n ailadrodd pimp gwaith. Ydy e'n mynd i cyrraedd yr enw Rama? So mae'n gweud Randall, Lauren, a dwi e ddim yn gweud Rama oherwydd ni ond yn arwydd pimp gwaith. Fe ti bydd rhaid i ni newid efe i chwech. Felly, ni'n gallu bod yn hyd yn oed yn fwy clyfar eto. Yn lle gorfod newid y rif yma pob tro ni'n newid faint o enwau sydd yn y rhestr, beth ni'n gallu defnyddio yw hyd yr enwau. So os ti'n gwasgu'r hwn, yn gallu gweld, mae'n gweud chwech. So mae'n gweud wrth i fod chwech enw yn y rhestr. Os ti'n cael gwared y un, mae'n gweud pimp. Felly mae hwn yn rhoi pe bynnag wel, faint o enwau neu faint o itemau sydd o fewn y rhestr yna. Felly gallu dod hyd fan hyn, fel bod Dim ots pa mor hir yw'r rhestr, mae hwn yn mynd i ymateb iddo fe. Mae'n storio beth yw hyd y rhestr. Iawn. So nawr, tro yma, mae'n mynd i ailadrodd chwech gwaith yr yma chwech enw yn fan hyn, a byddai'n gweud rama ar y diwedd. Iawn, so dyna tasg 5.2 wedi wneud. Tasg 5.3. Ysgrifennwch raglen sy'n mewn osod yr holl rifau o 0 i 10 mewn rhestr o'r un yw rhifau. So mae fi eisiau fe ychwanegu y rifau i gyd mewn i rhestr. Pob rif o 0 i 10. Felly, mynd i cael gwared o popeth fan hyn. Sa'n gwybod os yn gallu ail Enwi rhestr fel hwn, gen i weld. Oce, okay, chi yn, ond mae Scratch ddim yn newid yr un wybod felly fi'n mynd i delay y rhestr, so de-clicio, delay y rhestr, a creu newydd o'r un rhifau. A nawr mae gen i rhestr o'r un rhifau. A beth fi eisiau yw i'r rhaglen ychwanegu pob rhif 0 i 10 mewn fan hyn. So nid wneud e trwy ychwanegu fe'r um, uh, eich hunan, ond trwy cael y rhaglen i wneud e. Felly, beth fi eisiau gwneud? Fi'n torri fel lawr. Fi eisiau rhoi y rhif 0 mewn. Wedyn fi eisiau rhoi rhif 1 i mewn, a rhif 2, a rhif 3, a rhif 4. Felly mae'r rhifau yn mynd i fyny gan un pob tro. So beth i eisiau gwneud yw ychwanegu 1, a, a 0 gyntaf, ie. Ychwanegu 0. Wedyn fi eisiau ychwanegu 1. Wedyn fi eisiau ychwanegu 2. Ac yn y blaen, ac yn y blaen. Ond, ar ôl y tas diwethaf, gallu meddwl am ffordd gwell o wneud hwn? Ceisiwch y, y tasg, a wedyn dewch nôl os chi'n stuck, a byddai'n dangos chi sut i wneud e. Iawn. So, beth ni'n trio wneud fan hyn yw'r un peth wnaethon ni tro diwethaf. Ni'n gallu gweld bod y rhifau yw'r unig peth sy'n newid, a maen nhw'n mynd lan gan un. Felly, gallwn ni ddyddio'r un um, newidyn o dynnu, cyfri, gosod e i 0, dyna beth ni eisiau fe ar dechrau, a wyn ni'n newid pob tro gan un. A ni'n ddyddio y newidyn cyfri. So fi'n gosod ei 0, fi'n ychwanegu 0 i'r rhestr. Wedyn fi'n newid e gan 1, so mae nawr mae cyfri yn 1, ychwanegu 1 i'r rhifau. Newid e gan 1, ychwanegu 2 i'r rhifau. Newid e gan 1, ychwanegu 3 i'r rhifau. Ond, eto, ni'n ail adrodd dwy bloc trwy'r amser, ychwanegu a newid. Felly, yr unig beth sydd angen arni yw dwy bloc ychwanegu y newid, ac wrth gwrs y gosod ar dechrau, a wedyn ni'n ailadrodd. A wedyn, sawl gwaith ni'n ailadrodd? Wel, ni eisiau bod pob rif o 0 i 10 yn cael ei rhoi mewn. So os fi'n dechrau ar 0, fi'n rhoi'r rif i mewn, fi'n newid e gan 1. Dyna unwaith. So gan i weld, os fi'n neud e, ydy yn rhoi pob rif i mewn? Na. Mae fe'n gosod deg rhif i mewn. Oherwydd mae'n ail adrodd deg gwaith. Ond oherwydd wnaethon ni dechrau ar 0, mae rhaid ni newid i achwnegu 11 rhif. Ni eisiau rhif deg hefyd. Iawn, so 11 waith ni eisiau. So ail adrodd, dyna faint o rhifau ti eisiau rhoi yn y, um, y restr, a dyna rhif chi'n dechrau yna, sef 0. Um, o, un peth fi anghofio wneud, er wedi ychwanegu fe at y diwedd, yw just rhoi delay popeth ar dechrau.

Dim ond trwy ddefnydd bloc dweud, so just dweud, dim rhaid i fe wneud sŵn. Old MacDonald, gan ddefnyddio'r rhestr i storio'r holl anifeiliad a'r rhestr arall i storio ei holl synau. So, can Saesneg yw e, felly byddai'n gwneud can Saesneg. Uh, fi'n siŵr bod enghraifft Cymraeg o can sydd bydd yn gweithio fan hyn. Ond beth sy'n bwysig yw bod, ni, bod angen dwy rhestr arno ni. Un sy'n storio'r Un yw yr anifeiliaid, a un arall sy'n storio y synau mae pob anifail yn wneud. Felly, gael ni gweld gwared o'r rhestr, dileu y rhestr, a creu nesaf. Uh, en, neu anifeiliaid, gallwn ni gael y rhain, anifeiliaid. A ni angen rhestr all o'r enw, falle, synau. So synau mae'r anifeiliaid yn wneud. Nawr, fi jyst mynd i ychwanegu tri yn ei fel. Um, felly, gen i cael pa anifeiliaid um, duck quack Um, pig. Oink. A cow moo. Okay, so mae gen i rhestr o'r enwau anifeiliaid, a wedyn mae Yn yr rhestr arall, mae'r synau yn cyfateb iddyn nhw. So newch yn siŵr bod nhw'n yr un trefn yn y ddau peth. Chi ddim eisiau bod um, hoiadyn yn gweud oinc neu mw. Iawn, chi eisiau bod nhw'n gwneud y peth cywir. Felly, nawr ni'n gwneud hwn, beth sy'n rhaid ni'n gwneud yw creu um, rhaglen sydd yn mynd i, fel wnaethon ni gyda'r poteli gwyrdd yn yr fideo diwethaf, rhaglen sydd yn mynd i mynd trwy y can ac yn rhoi mewn y enw anifeiliaid cywir a hefyd y sŵn maen nhw'n wneud. So, rhaid fi cofio y can. Peth cyntaf, mae'n mynd dweud yw Old MacDonald had a farm.

Wedyn rhywbeth, a wedyn E-I-E-I-O. So, os chi'n cofio, ni angen defnyddio bloc un o fan hyn, ond nid jyst un, er mae testyn, wedyn mae enw ar ni fel, sef uh, rhywbeth sy'n dod o'r rhestr, ei newid un, a wedyn mae testyn ar ôl. So mae angen dwy bloc un o, tri bwlch, O, be mae'n hyn? So, and on that farm, he had a... I've been gathered on him fel banana am nawr. A, E, I, E, I, O. Okay, nawr, be sy'n mynd fan hyn? Ni eisiau yr un i'w rannu fel cyntaf, sef duck. Felly fi eisiau defnyddio eitem 1 o anifeiliaid. Ond, fi'n mynd i ailadrodd hwn, a'r tro nesaf byddai'n defnyddio eitem 2, a'r tro nesaf byddai'n defnyddio eitem 3. Felly, mae angen um, newidyn cyfri. eitem cyfri o anifeiliaid, a ni eisiau dechrau fe ar un. Felly ni'n gosod cyfri. Reit ar y dechrau i un. Okay. Eitem un o anifeiliaid.

Everywhere. Okay. So, chi'n gwybod y can, gallwch chi wneud y um, patrwm y can yn well na fi, ond fi ysmyn i'n gadael fel hwn. Ond pan ni'n sôn fan hyn, ni'n wneud y sŵn mae'n anifail yn wneud, nid yr anifail ei hunan. Felly, ni eisiau eitem un o synau tro yma, nid eitem un o anifeiliaid. Felly, ni'n newid hwn Y sanau. Felly mae cyfri yn un, so ni'n mynd i dweud, and on that farm he had a rhif un o anifeiliaid sef duck, E-I-E-I-O, with a rhif un o sanau, quack, everywhere, fel ni'n ei gweud. Just rhaid i fi roi bwlch rhwng y geiriau fan hyn a'r um, newidyn.

Duck, a mae'n gweud quack. Nawr ni eisiau fe symud ymlaen. So ni eisiau newid cyfri gan un pob tro ni'n aladrodd y blociau yma. Ond dyma'r pedwar bloc sy'n mynd i aladrodd pob tro. Felly, ni'n gallu ailadrodd y pedwar bloc na. A faint o weithiau ni'n neud e? Wel, mae gen ni tri, ond beth os oes mwy o anifeiliaid yn cael ei ychwanegu i'r fferm? Ni eisiau neud e hyd y rhestr o anifeiliaid. Okay? A mae'n bwysig, os chi yn ychwanegu mwy o anifeiliaid, bod chi wastad yn ychwanegu yr un faint o synau. Mae'n rhaid bod yr un faint ohonyn nhw, neu bydd y rhaglen yma ddim yn gweithio. Bydd e bron yn gweithio, ond ddim cwaid. So, un peth ni ddim yn neud fan hyn yw ni angen newid cyfri gan un ar ôl pob pennill. Felly, ar ôl ni'n gorffen wneud y pennill cyntaf, ni'n newid cyfri gan un, felly mae'n mynd nôl i fewn iddo fe, a mae'n dweud yr ail peth. So, gen i weld. Duck. Quack. Tro nesaf. Pig. Oink. A'r tro olaf. Cow. Moo. Iawn, a mae wedi gorffen. So dyna sut gallu gwneud cymeriad i can i can fel hwnna. So ni'n defnyddio dwy rhestr er mwyn creu can. So, lle mae y peth yn newid pob tro, y item sef yr anifal, ac hefyd mae'r sŵn mae'n wneud yn newid pob tro. So rhaglen weddol cymleth, ond pwerus iawn. A tasg her, so y tasg olaf ar gyfer y fideo yma, ysgrifennwch rhaglen sydd â'r rhestr o gwestiynau a rhestr o atebion ac sy'n gofyn y rhain ar hap i'r defnyddiwr. Os yw'r defnyddiwr yn gywir, dylai'r cymeriad dweud cywir, os na, dylai ddweud anghywir. Ac estyniad, ceisiwch ychwanegu newid i'n sgôr sy'n cynyddu pob tro maen nhw'n iawn. OK, so rhaglen eithaf defnyddiol, gallwch chi creu quizzes eich hunan gan, gan ddefnyddio hwn, a mae'n neis oherwydd mae'r cwestiynau yn cael ei gofyn ar hap. So chi ddim yn gwybod pa cwestiwn sy'n mynd i cael ei gofyn nesaf, dwi ddim mewn yr un tre yn pob tro. Felly, Gan ni cael gwared o'r cod i gyd, a fi'n mynd i dileu y ddwy rhestr. Tro yma, mae angen dwy rhestr arno fi, sef cwestiynau ac atebion. So dyma bydd yr atebion cywir. Felly, er mwyn creu y cwestiynau i gyd, fi'n mynd i defnyddio blociau ychwanegu. Gan i jyst rhoi tri cwestiwn. Um, beth yw enw um, ein planed ni? Okay, um, beth arall felly roi? Beth yw enw prif gymeriad yn Lord of the Rings. A, o. Trydydd peth, gan i roi cwestiwn. Um, just roi i maths. Beth yw 5 plus 5? A beth fi'n ei wneud actually fan hyn yw enw gyntaf. A byddai'n esbonio pam yn fan hyn. OK, so fi wedi wneud hwn, fi wedi ychwanegu rhain, ond ble ydw i wedi ychwanegu nhw? Wel, mae'n ychwanegu nhw i atebion, ond mae rhain yn cwestiynau. So, rhaid fi fod yn ofalus bod fi'n dewis cwestiynau fan hyn. Rhywbeth arall mae'n rhaid i fi bod yn ofalus o yw, iawn mae'n neud e, ond cofio, mae'n rhaid i ni dyleu pob un, nid just o cwestiynau, ond hefyd o atebion. So fi'n dileu popeth yn y rhestr yma, a popeth yn y rhestr hwn, a wedyn fi'n ychwanegu nhw. So wedyn mae dim ond tri yn dod lan. A fi angen ychwanegu'r atebion cywir i'r cwestiynau. So beth yw ein planed ni? Nawr ffordd falle gwell o trefnu hwn bydd fel hwn. cael dwy um, bloc panel gwyrdd. So un ar gyfer y cwestiynau, a wedyn y llall ar gyfer um, yr atebion. So gan i just rhoi delay pob un o'r cwestiynau, wedyn achwanegu nhw, delay pob un o'r atebion a achwanegu nhw. Nawr, fi'n gallu gweld bod hwn yn cyfateb i planed ni, so y ddeiar. Yr un hwn yw Frodo. A'r un hwn yw deg. So, y reswm nes i newid hwn i ddweud yr enw gyntaf, oherwydd efallai bod rhywun yn rhoi mewn Frodo Baggins, Um, a oherwydd fi wedi rhoi ffrod o fan hyn, bydd, hwn, bydd y rhaglen yn dweud bod nhw'n anghywir. Mae rhai bod chi'n rhoi cwestiynau caeedig, so closed questions, lle mae just un ateb posib, a, ac yn eitha byr, felly fel bod nhw'n llai o siawns o gwneud camgymeriad sillafu. Iawn. Yeah. Felly mae gen i cwestiynau, mae gen i atebion. Nawr, beth mae'n rhaid i fi wneud yw cael y rhaglen i gofyn i'r defnyddiwr y cwestiynau yma yn y trefn. Felly, fi'n mynd i roi e ar diwedd un o'r blociau, neu gall fi hyd yn oed rhoi bloc arall lle fi'n gofyn y cwestiynau.

So fi eisiau gofyn, beth yw enw ein planet ni? So fi eisiau gofyn, eitem un o cwestiynau. Wedyn fi eisiau gwirio a dy'r ateb nhw yn cywir. So mae angen, er mae'n gwirio rhywbeth, angen os. Ond, os mae fe'n gywir, fi'n dweud cywir. Os mae nhw'n anghywir, fi'n dweud... Um, fi'n anghofio beth yn dweud, uh, gen i weld. Anghywir, just anghywir. Felly, Y, y amod fan hyn yw os mae fe'n cywir. Felly os mae'r ateb nhw yr un peth a yr ateb cywir. So mae angen hafel, mae'n bod yn yr un peth. A ni eisiau gweld os mae ateb y person, so ateb y person, yn hafel i, y eitem 1 o atebion, oherwydd dyna beth sy'n cyfateb i eitem 1 o cwestiynau. Eitem 1 o atebion. Os maen nhw'n gywir, fi'n dweud cywir. Os maen nhw'n anghywir, fi'n dweud anghywir. A dyna yw'r cwestiwn gyntaf. Ond, fi eisiau bod hwn yn ailadrodd, ac hefyd, mae rhaid fod e'n dewis nhw ar hap. Felly, fi methu jyst rhoi item 1. Dwi ddim eisiau bod ni'n dechrau gyda item 1 pob tro. Fi eisiau bod e'n dewis rhif o 1 i 3 ar hap. Felly, beth gallwn ni wneud yw creu newidyn A galw fe'n rhif ar hap. Okay. O, dyla fi ddim wedi rhoi um, spaces mewn hon. So fi'n ni ail enwi yn y wedyn. Rhif ar hap. Okay. So ni'n galw hwn yn camel case, ond mae'r llythyren gyntaf yn llythyren fach. Pob gair newydd ni'n rhoi A fawr fan hyn. So pob gair newydd ni'n rhoi prif llythyren. A wedyn mae gen i um, H fawr. OK. A, ni eisiau gosod y newydyn yma. So ni'n mynd i storio mewn y newydyn yma cyn ni gofyn y cwestiwn. Ni'n mynd i storio neu gosod e i fod yn Yn um, gweithredwyr yr egwyrdd, mae bloc dewis ar hap o 1 i 10, ond dim ond tri cwestiwn sydd. So gallai fi roi tri. Ond, chi'n meddwl am problem fanna? Beth os ni'n ychwanegu mwy o cwestiynau? Ni eisiau fe bod beth bynnag yw hyd y restr cwestiynau. Felly, ni eisiau bloc hyd cwestiynau. Felly, mae'n ei dewis rhif rhwng 1 i 3, sef hyd y cwestiynau ar y foment. Gosod e mewn rhif ar y hap, a nawr ni eisiau defnyddio'r rhif yma yn lle y dwy un. Okay, so fi'n rhoi rhif ar y hap fan hyn, a rhif ar y hap fan hyn. So pa bynnag rhif maen nhw'n dewis, so er enghraifft mae'n dewis rhif 2, wedyn ni'n gofyn cwestiwn 2, a ni'n dweud, ni'n gweld os mae'n yr un peth a ateb 2. Okay. So nawr mae fe ar hap, a ni eisiau jyst ail adrodd hwn tair gwaith. Neu ar dde faint o weithiau chi eisiau. Okay. Herwydd mae un problem sydd gen ni yw, os ni'n aled y tri gwaith, bydd ddim wastad yn gofyn y tri, uh, pob cwestiwn. Gallu fe gofyn yr un cwestiwn tair gwaith, un cwestiwn dwy waith wedyn un wahanol ac yn ymlaen. Herwydd mae fe ar hap. Felly, dibynnu faint o cwestiynau chi eisiau gofyn, Lan i chi, ni'n gallu fi jyst rhoi am byth am nawr. Chi sy'n gallu penderfynu faint o cwestiynau sydd, sydd angen a os chi eisiau nhw ar adrodd y cwestiynau i gyd. So gan i weld mae'n gweithio, beth yw enw ein planed ni? Yw ddea. Cywir. Nawr mae'n gofyn y gwestiwn Lord of the Rings. Frodo.

So os dwi'n rhoi deg mewn, da ni. Oce. Okay. Ond fi'n meddwl bod fi'n rhywbeth anghywir fanna. Ac yn rhan olaf o'r cwestiwn, ceisiwch ychwanegu newydyn sgôr sy'n cynyddu pob tro maen nhw'n iawn. Felly, ni eisiau creu newydyn sgôr. A ni'n gosod y sgôr i 0. A ni'n rhoi y tu fas y dolen. Neu'r siw bod e ddim yn mynd i 0 pob, ar ôl pob ateb. A wedyn, os ni'n gywir, ni'n ychwanegu, neu ni'n newid sgôr gan 1. Felly, os maen nhw'n gywir, ar ôl ni dweud cywir, ni newid y sgôr gan un. Neu gallu rhoi e uwch ben hon, fel bod e ddim yn ars dwy eiliad cyn iddo fe newid y sgôr. Iawn, beth yw enw cymeriad yn Lord of the Rings? Os ni'n rhoi Frodo mewn, dylai ni gweld y sgôr yn mynd i fyny. A pob tro fi'n ar y dechrau, mae'n mynd nôl i zero. Iawn, a wedyn un peth arall. Os chi eisiau gwneud cwiz lle chi ond yn gofyn y cwestiwn unwaith, os maen nhw'n gael yn gywir, chi'n byth yn gofyn y cwestiwn yna eto. Beth gall chi wneud yw just rhoi mewn fan hyn, ar ôl dweud cywir, delay A pa bynnag ri- pa bynnag cwestiwn maen nhw wedi gofyn, mae hon wedi storio mewn rif ar y hap. Felly chi'n dileu rhif ar y hap o cwestiynau. Iawn, so beth mae hwn yn mynd i wneud yw, maen nhw'n gofyn cwestiwn ar y hap, os fi'n cael ein gywir, wedyn mae fe'n dileu hwn o'r rhestr. Ond mae'n rhaid i chi fod yn ofalus os chi'n neud hwn heb defnyddio blociau fel hwn i ychwanegu cwestiynau. Bydd e jyst yn dyleu'r blociau, uh, y cwestiynau, a wedyn byddwch chi ychwanegu nhw eto um, pob tro. Ond, mae'n gofyn rhif un i fi. Beth yw enw ein planed? Y ddeiar. Ok, a chi di gweld, mae delay y cwestiwn oherwydd ges i fe'n cywir. Os fi'n cael e'n anghywir, mae cwestiwn yn aros fel yna. Os fi'n cael e'n gywir, o, nes i teipio fel yna'n anghywir, deg. O, fi di sylwi rhywbeth nes i anghywir. So, os chi'n delay y, y cwestiwn, mae hefyd angen delay y ateb. Oherwydd beth sydd wedi digwydd fan hyn, Oedd wedi cael gwared o cwestiwn un, ond mae'r ateb un dal yn y ddear. Felly, mae'r rhaglen nawr yn meddwl bod yr ateb i 5 plus 5 yw Frodo. Felly, mae rhaid i ni wneud yr un bloc fan hyn, ond yn lle cwestiynau, ni'n dyleu'r ateb hefyd. Ia. So fi jyst mynd i cael gwaed o y deg. Uh, sorry, na, o um, y ddeiar. A nawr, os fi'n trio fe, deg, mae fe'n cywir. A mae delay y cwestiwn ar ateb. So hwnna'n pwynt pwysig fanna. Beth sy'n mynd i ddigwydd os fi'n cael hwn yn gywir? Beth mae'n rhaglen mynd i wneud? Oherwydd mae'n mynd i wneud hwn am byth, ond does dim cwestiwn i gofyn. So mae'n gofyn dim byd. Mae'n trio gofyn cwestiwn ond does dim cwestiwn fanna. Os fi'n rhoi dim byd, mae'n dweud cywir. So mae'r problem gyda hwn yw gallu gwasgu, just gwasgu enter pob tro a cael pwyntiau. Oherwydd mae cwestiwn gwag, yr ateb yn gwag, felly fi'n gywir. Os fi'n rhoi rhywbeth mewn, fi'n anghywir. Felly, er mwyn gwneud e fel mae fe ond yn gofyn pob cwestiwn nes bod chi wedi gorffen ateb pob cwestiwn, yn lle defnyddio am byth, defnyddiwch ailadrodd hyd cwestiynau. Iawn, pan fi'n ail dechrau, beth yw 5 plus 5? Deg. Beth yw prif gymeriad? So Frodo. A beth yw enw ein planed ni? Y ddear. A mae di stopio. Ond, os problem fan hyn? Beth os fi'n gael e'n anghywir? So mae wedi gofyn tri cwestiwn, ges nhw pob un anghywir, felly nath e stopio. So, beth mae'n rhaid i ni'n neud fan hyn, a nes i ddim meddwl am hwn, oedd, yn lle ail adrodd hyd cwestiynau, ni eisiau ail adrodd nes bod hyd cwestiynau yn zero. So ail adrodd Nid deg, oherwydd ni ddim yn gwybod faint o weithiau bydd yn cymryd i'r person um, gorffen y cwis. Gallu fe, gallu ni mynd ymlaen am byth. Ni ond eisiau fe gorffen unwaith mae'n cael pob cwestiwn yn gywir. So, ail adrodd, hyd at So nes bod hyd cwestiynau nawr yn zero. So unwaith mae pob un wedi cael ei dyleu, wedyn yn bydd e'n stopio. A dyna ni. Felly, dyna beth fi eisiau cyrraedd yn y diwedd. Deg. Os fi'n gael yn anghywir, dwy waith.

Ond ddefnyddiol iawn os chi'n creu quizzes um, a chi eisiau bod nhw'n fwy hwylus i wneud nhw ar, ar hap gyda sgôr hefyd. Iawn, gobeithio chi wedi dilyn popeth fi wedi gwneud fyna. Um, mae un fideo ar ôl lle ni'n edrych ar ffwythiannau sydd yn pwerus iawn ac yn gwneud eich rhaglenni yn lot yn well unwaith eto. Um, Gyda pethau fel yr adrodd a defnyddio um, rhestrau ac hefyd gyda ffwythiannau, chi'n gwneud eich rhaglenni um, yn fwy effeithlon. Gallai fi wedi gwneud y cwiz yma gyda llwyth fwy o cod, gofyn cwestiwn 1, gofyn cwestiwn 2, gofyn cwestiwn 3, ond trwy defnyddio ail adrodd a rhestrau, fi'n gwneud y cod yn eithaf bach Ac yn lot fwy effeithlon. Dyna beth chi eisiau yn y pen draw pan ych chi'n rhaglenni. Iawn, diolch am wylio, a fyddai'n gweld chi yn yr un olaf, sef ar ffwythiannau.